Gudden Owend bei Dikrich TV. Haut aus der Alséerei, wou de Fashion Event vum Joer stattfënnt. Wie sech net nëmme schéin, mee och bewosst kleede wëll, deen ass hei enn Abrëll. Voll op seng Käschte komm.
Déi zweet Editioun vun de Fair Fashion Days zu Dikrech war e grousse Succès. Virun 9 Joer gouf et schonn mol zu eng Initiativ vum Weltbuttek vun Dikrech. Déi Kéier war dat Ganzt vu Rethink Your Clothes ausgaangen, eng Zesummenaarbecht tëscht Fairtrade Lëtzebuerg, der Caritas an dem Kooperatiounsministère. A konnt och e richteg groussen Event op d'Been gesat ginn. D'Leit sinn dann och komm, scho vun moies un. Ënner hinnen, nieft de Lokalpolitiker, och de Kooperatiounsminister, wat fir vill Opmierksamkeet gesuergt huet. Haut ass jo elo deen éischten Dag, wou de Public hei ass. An mir si vun de Moien 10 Auer un, waren ëmmer Leit heibannen. An jo, mir sinn u sech ganz zefridden. Also déi Leit, déi hei sinn, déi kafe bewosst an. Ob et elo déi grouss Mass ass, also do. Kann ech lo net soen, mee déi Leit déi hei sinn, an vue que datt awer vill Leit hei sinn, mengen ech ass awer schonn och ee Bewosstsäin bei de Leit einfach och fir nohaltig ze kafen, fair ze kafen. Wichtig och datt ee weess, wann ech ee Produit kafen, wee mécht deen, wéi ass d'Liwwerkette, stëmmen d'Konditiounen ënnerwee. Bis dat ech en entweder undoen oder um Teller hu fir z'iessen. Rethink your clothes setzt sech dofir an, dass zu Lëtzebuerg esou vill wéi méiglech Fair Fashion Kleedung ugebuede gëtt a schafft dofir ëmmer erëm mat neie Kënschtler zesummen, déi déi Richtung matginn. Déi Kéier mat am Boot vum Fair Fashion Lab den Damien Gudice, e Kënschtler, dee fir seng Linogravuren nëmmen naturbaséiert Faarwen asetzt a fir seng Produktioune Richtung Zero Waste geet. Ech mengen, dat gëtt eis ëmmer méi bewosst. Ech denken, mir gesinn et an den Noriichten all Dag, datt et zum Beispill d'Klimaerwäermung, de Schmotz am Waasser an alles, an do kann een net, mir kënnen net erëm zréckgoen. Eppes, dat ëmmer méi Leit agesinn. Rethink Your Clothes stellt fest, datt et par rapport zu viru 15 Jor e grousse Progrès gëtt, net nëmmen a Saachen Offer, mee och wat d'Interessi vum Public ubelaangt. Souguer déi Jonk, déi nawell gär bëlleg akafen, géife sech dem Problem ëmmer méi bewosst ginn. Mir mussen eis bewosst sinn, wa mer eis een T-Shirt kafe vun zwee Euro, dann ass iergendwou iergendeen aneren iergendwou, deen drënner leit. Dat heescht, och wa mir déi zwee Euro dann vläicht net vill bezuelen, iergendwou bezilt een aneren dofir de Präis. Virun allem awer hunn elo déi grouss Fësch ugebass. Net nëmmen war op de Fair Fashion Days zu Dikrech e grousst Kleedergeschäft aus der Nopeschgemeng present. Si verkafen am Buttik dat, wat hei ugebuede gouf. Och ginn ewell ëmmer méi grouss Betriber bei der Bekleedung vun hire Mataarbechter de Wee vu fairer Kleedung. Wat fir eis och wichteg ass, ass, datt mer Betriber mat eranhuelen, wéi d'Post elo zum Beispill, déi op Fairtrade Aarbechtskleedung ëmgespronge sinn. CFL eventuell och an jo na aner Firmen déi nokommen an da kënnt et och méi an de Bewosstseen vun vun vun de Leit an dann kann een eben och am private Beräich éischter op Fairtrade Kleeder zum Beispill ëmswitchen. Wann och déi Grouss matmaachen, kann de Steen réischt sou richteg un d'Rulle kommen an d'Fair Fashion zu enger globaler Beweegung ginn. Gerecht Moud, déi de Mënsch an d'Ëmwelt an de Mëttelpunkt setzt an net de Profit op Käschte vun aneren, huet haut souwisou scho laang näischt méi mat typeschem Öko-Look ze dinn. D'Welt ass am gaangen sech ze veränneren, och wann et muncherengem nach ze lues virkënnt.
Dee selwechte Weekend wéi d'Fair Fashion Days war iwwregens an der Grondschoul een. Floumaart fir Kanner Artikelen, eng Vente vu Kanner fir Kanner, organiséiert vun der Elterevereenegung aus der Grondschoul.
Ënner dem Titel Kannerfloumaart, vu Kanner, fir Kanner hat d'APED vun Dikrech an der Grondschoul Enn Abrëll eng flott Initiativ gestart, fir de Kanner d'Méiglechkeet ze ginn, eppes an d'Keess ze kréien. No 2019 war dat hei schonn deen zweete Floumaart. Ech denken, d'Kanner léiere jo an der Schoul ab dem éischten, zweete Schouljoer scho bësse mat Suen ëmzegoen. An et gesäit een esou drëtt, véiert Schouljoer oder de Cycle 3, 1, 3, 2 sinn der vill Kanner do, déi einfach Loscht hunn hir Saachen ze verkafen, fir selwer e puer Suen an d'Täsch ze kréien an dann eben ze mierken, wéi dat geet. E bëssche wéi am Spillen, awer fir déi. fir déi Kleng. Natierlech hat dat Ganzt och de pädagogeschen a prakteschen Usaz, fir alles, wat nach gutt ass, net einfach ewech ze geien, mee aneren d'Chance ze ginn, dës weider ze benotzen. An d'Kanner, déi hu mat Begeeschterung matgemaach. Also ech verkafe Spiller a Bicher, déi villäicht och anere gefale kënnen. Nee, ech wëll einfach, datt et recycelt gëtt. Ech wäert villäicht behale fir iergendeppes fir anerer. ze schenken fir dann iergend eng Cadeauen ze kafen oder sou ze maachen. Dat sinn Autoen vu mengem Brudder, mengem Brudder, meng 3 Brudderen an Buch vu mengen 3 Brudderen och an Sak. Mir verkafen den Haus well mir wëllen dee net méi an déi Auto well déi Auto well meng Brudder sinn scho grouss. Den aner huet 21 Joer an dee wëll net méi an da verkafe mer deen. Also, mir maachen hei e Floumaart, einfach fir datt mir al Saachen, déi mir net méi brauchen, datt aner Leit et einfach nach eng Kéier kënne benotzen, well déi vläicht nach eppes domadder ufänken. Dofir maache mir hei de Floumaart. Well et ass ganz amusant, well mir kënne mat de Leit schwätzen, mir kënnen hinnen eppes erzielen iwwer déi Saachen. An jo, et ass halt witzeg, wa mir dat dann verkaaft kréien a wann déi aner sech, Leit sech dann doriwwer freeën. Si hei hunn et op alle Fall verstanen, dass de Konsum net muss eng Einbahn sinn, wou men alles um Müll lant. Deemno eng wichteg Initiativ vun der APAD, déi och gudden Uklang fonnt huet.
Ufank Juni ass an der Alséeërei och e ganz flotten Event vun de Kanner aus der Maison Relais zu Dikrech. Déi Responsabel hunn hei mat de Schüler a Schülerinnen zesummen e Charity-Event op d'Bee gesat,

U Sousa prië Flüchtlingen Déieren. Déi Kéier war et d'Idee, emol eng Kéier en Charity-Event ze maachen, wou d'Kanner um Enn selwer eppes dovun hunn. Am Schoulhaff vun der Grondschoul soll eng nei Spillplaz hikommen a jidderee vum Precoce bis an d'sechst Schouljoer soll matmaachen, dass et dozou kënnt mam Charity-Event mateneen. Also dee Spektakel ass relativ wäit gefächert. Mir hunn esou breet an esou faarweg wéi eis Kanner et och sinn. Dat heescht, et si verschidden Optrëtter, déi eng, déi danzen, anerer sangen, et gëtt Musek, dann eis Jongen, déi maachen dann eppes bëss méi Sportleches derbäi. Da kënnt eppes, wat, wou ee vläicht net domat rechent, wou ech elo net ze vill wëll zielen. Dat heescht, mir hunn do scho probéiert, op de Kanner hir Talenter anzegoen an dofir ass et och relativ breit, breetgefächert, vun allem bëssen eppes. A verschiddene Gruppen gëtt dofir schonn zanter dem Februar geprouft, op mannst eemol an der Woch an hirer Mëttesstonn. A puer mol hunn ech kee Bock, well ech hu mega Honger an ech wëll fir d'éischt iessen. Awer mir musse fir d'éischt danzen an herno iessen. A puer mol gi mir fir d'éischt iessen an herno danzen.
Meeschtens si se eigentlech ganz motivéiert, well et ass alles vun hinnen ausgaang. Si si méi Versammlunge gemeet, fir si z'informéieren am Ufank. Dat heescht, si hu selbstbestëmmt entscheet, wat mir maachen. Si hunn d'Lidder mat ausgewielt. Dat heescht, eigentlech ass alles vun hinnen ausgaang, esou datt d'Interessi relativ héich ass. Natierlech si mir och net all Dag ëmmer gutt gelaunt an hunn net ëmmer Loscht ze üben oder eis drunzeginn a wëlle léiwer mat eise Frënn schaffen oder Spaass hunn, awer eigentlech am grousse Ganze si se wierklech wierklech vill motivéiert.
Virun allem konnten sech d'Kanner fir dëse Spektakel selwer mat abréngen. D'Konzept vun Arcus ass et, datt den Impuls fir all Aktivitéit vun de Kanner selwer ausgeet. D'Krauta hei zum Beispill wollt onbedéngt d'Lidd Una Matina virspillen. J'ai décidé de participer parce que j'ai toujours aimé faire du piano et j'ai toujours aimé monter sur scène et jouer devant les autres. C'était mon plus beau rêve. Wéi hatt senger Frëndin Maya dovun erzielt huet, wollt d'Ad och direkt matmaachen an zum Piano och Gei dobäi bréngen. Esou ass elo ganz natierlech e super Beitrag entstanen, déi zwee Meedercher prouwe ganz selbststänneg. Ech fannt flott wa vill Leit matenee musizéieren. Bass dann awer e bëssen nervös fir an der Seeërei opzetrieden? Ass déi éischt Kéier dass du op esou enger grousser Bühn bass? Ech war schon eng Kéier mam Orchester do an jo mee dass bestëmmt nach eng Kéier extra well dass eppes aneschters dofir ech frée mech mee vläicht ganz e bësse sinn ech och nervös.
Annerhallef Stonn soll de Spektakel mateneen daueren, eng gutt gefëllte Virstellung mat vill verschiddenen Acts. Esou zum Beispill sinn den Ament och véier Gruppen domat beschäftegt, zwee Filmer ze realiséieren, déi solle gewise ginn. Am Medieraum an der neier Maison Relais ginn si alles geléiert, wat et dofir brauch. Am Mediensoll bidde mer hinnen eigentlech verschidde Saachen un ronderëm d'Thema Medien. Mir dréinen zum Beispill hei selwer Filmer, déi och selwer hei um Computer kënne geschnidde ginn. Mir hunn awer och lauter professionell Programmer op deene grousse Computeren, wéi zum Beispill de Photoshop, den Illustrator, awer och déi méi kleng Programmer, déi jiddwereen huet, wéi PowerPoint an Word. Wärend déi eng un engem Animatiounsfilm schneiden, ass en aner Grupp domat beschäftegt, den Anti-Mobbing-Film ëmzesetzen. Mee am Fong sinn iwwerall am Haus Kanner beim Prouwen, déi Kleng iwwerdeems, déi prouwen an der aler Maison Relais. Um Enn dann solle Grouss a Kleng op der Bühn an der Seeërei zesumme kommen. Nee, nee, mir maan eigentlech säit Joren schon vill sou Saachen an et ass eben just elo eng Première dat et sou grouss ass an et och wierklech an der Seeërei ass a mir sinn extrem stolz an opgereegt an freen eis dat elo nach gudd iwwert d'Bühn ze kréien. D'Plaz fir dëse Megaspektakel dierft nëmme schwéier ze kréie sinn. Bei e puer honnert Kanner ass d'Seeërei warscheinlech séier mat den Eltere gefëllt. Awer ween d'Kanner trotzdeem ënnerstëtze wëll bei hirer Aktioun, dee kann och gär esou eppes bäidroen. All Spend fir déi nei Spillplaz ass wëllkomm.
Déi éischt Anlag vum Wandpark Nordenergie steet. De leschte Mount gouf um Karel Zach um Terrain vun der Gemeng Ettelbréck fläisseg geschafft. Esou eng iwwer 200 Meter héich Anlag opzeriichten, ass och eng zimlech opwänneg Geschicht. Duerfir awer bréngt eis all Installatioun um Enn de Klimaziler e Stéck méi no.
Um Terrain vun der Gemeng Ettelbréck um Karelshaff gouf déi lescht Méint déi éischt vun zwou Wandkraaftanlagen opgeriicht, déi d'Nordenergie, dat heescht d'Gemengen Dikrech an Ettelbréck an Enovos, zesumme mat der Firma Soler geplangt huet. 2019 war déi Decisioun geholl ginn. No laangem Hickhack ëm de Site zu Bierden konnt Enn vum leschte Joer dëse Bau an Ugrëff geholl ginn, en opwännege Prozess, deen duerch d'Wieder net. vereinfacht gouf. Jo, während dem Bau, mir haten déi eischt zwee Méint wierklech gutt Wieder an dono nëmmen na Reen an jo doduerch hate mer extrem vill Problemer mat Waasser fir jo fir dat d'Aarbechter net am Bulli ënnergaange sinn an jo dat war eis gréisst Herausforderung bis elo hei um Chantier. Dat war awer net déi eenzeg Schwieregkeet. Besonnesch den Transport vun de Rotoren Ufank Abrëll war alles anescht ewéi einfach. Fir d'éischt waren dës 70 Meter laang an 20 Tonne schwéier Stécker an den Heischter Gronn ugeliwwert an duerno mat engem Spezialtransport iwwer Féilen a Mäerzeg op Ettelbréck weidertransportéiert ginn. Eng Aktioun, déi huet misse vu Soler minutiéis geplangt sinn. Duerfir ass e Blade-Lifter am Asaz, nennt een deen. Dat ass am Fong deen am Schrëttempo dann erhinner kënnt. Dat erlaabt et am Fong de Flillek komplett flaach ze leeën, awer och bis 60 Grad Neigung komplett an d'Lut ze hiewen, wat dann natierlech d'Saach facilitéiert fir, wéi hei elo zu Mäerzeg, duerch 90 Grad Kéieren ze fueren, ouni groussaarteg op baulech Moossnamen zrëckzegräifen. An dat selwecht awer och bei engem Bei engem Rond-point, dat erlaabt et am Fong schéin duerch de Propper duerch de Rond-point ze fueren an net wéi viru Joren e Rond-point deelweis zréckzebauen. An dat selwecht och bei Beem zum Beispill. Dat heescht, kann een ënnert de Spëtzte vun de Beem duerch fueren, esou manner Agrëff an d'Natur an och a baulech Moossnamen.
Dank dësem Spezialtransporter hunn déi Kéier keng Rond-points mussen zréckgebaut oder Beem geschnidde ginn. D'Technik mécht et méiglech, dass muss manner an d'Ëmwelt agegraff ginn, wéi dat fréier emol de Fall war. Mee vu sech déi eng iwwer d'Evolutioun vun den technesche Méiglechkeete freeën an dat Ganzt als e Spektakel betruechten, esou hunn anerer bei dësem Transport e klengen Nodeel. Et ass effektiv wouer, et mierkt een d'Begeeschterung vun de Leit, wann déi Pallen transportéiert ginn. Et muss een natierlech och soen, dat sinn och deeschtent natierlech d'Leit, déi do wunnen. Entschëllegen ech mech bei all deenen, déi natierlech am Transport hannendrun hänke mat Autoen. Dat ass dann natierlech déi manner schéi Konsequenz. Dat heescht, ee fiert am Schrëttempo. Leit, déi do hannendru sinn, Merci fir d'Verständnis. Et ass net all ze laang, wéi gesot de gesamten Transport ass d'Polizei begleet, e puer Stonnen dann ass d'Streck erëm komplett op.
Nach dëse Mount soll d'Installatioun fäerdeg opgeriicht ginn, sou datt déi 229 Meter grouss Anlag um Karelshaff scho ganz geschwënn fir déi nächst 20 bis 25 Joer kann d'Regioun mat Stroum beliwweren, d'Produktioun gëtt direkt agespeist. D'Anlag produzéiert am Jor bal 9 Gigawattstone Stroum, proppere Stroum. Et gëtt och virausgesat, datt eng Wand, datt d'Wandmille bannent 10 Méint déi ganz Energie, déi se verbraucht huet, fir. produzéiert ze gi fir geliwwert ze ginn an dono erëm ofzeriichten, déi Energie ass an 10 Méint vun der Anlag erëm produzéiert, sou datt se herno gringe Stroum, also wierklech gringe Stroum produzéiert an eng Anlag huet dann eng Lafzäit vun 20 bis 25 Joer. Dat heescht mir hu minimum 19 Joer wou mer. CO2-neutral produzéieren. Insgesamt stinn zu Lëtzebuerg ewell eng 70 Wandkraaft-Anlagen an et kommen ëmmer neier dobäi. Bis 2030 sollen déi erneierbar Energien am Land eng 30 Prozent ausmaachen. Gutt Nouvelle, fir déi selwecht Energie ze produzéieren, wéi déi eelsten Anlagen aus den nonzeger Joren, brauch et haut wäit manner Anlagen, Ganz einfach well dës vill méi Stroum produzéieren.
D'Services industriels vun Dikrech sollen en neit Gebai kréien. Awer fir datt dëse Projet ka gebaut ginn, hu si elo mol mussen aus deem ale Gebai erausplënneren. Zënter Ufank Mee sinn d'Services industriels duerfir elo fir eng Zäit an de Raimlechkeete vun der fréierer Bauentreprise Schuh an der Rue Sauerwiss ënnerbruecht.
E puer Woche virum Wiessel op déi nei Adress ass et an de Services industriels zougaangen ewéi am Dauweschlag. Vun Ufank Mee un sollt op der aler Adress fir d'éischt desamontéiert an duerno demoléiert ginn. Eigentlech handelt et sech genee geholl ëm zwee Gebaier, déi hei sollen Bis de Summer ofgerappt sinn. Wann alles gutt geet, kann da schonn am September e grousst, modernt Gebai en place gesat ginn. De ganzen Accueil ass mat der Facturatioun, wou d'Leit dann a Konferenzraim kënne Rendez-vous huelen an dann do natierlech, wou mer d'Méiglechkeet hunn, och mam Bierger direkt a Kontakt ze trieden. An dann um éischten Niveau, do sinn dann Büroe fir eis technesch Servicen. An deen drëtte Büro ass am Fong, oder deen drëtten Niveau ass am Fong geholl erausgeluecht, datt een do e bësse Reserv huet fir d'Zukunft. Ech mengen, et ass ganz ausgeluecht op 16 Persounen. Momentan hu mer néng bis zéng Leit hei schaffen am administrative Deel vun dem Service industriel, soudatt op jidde Fall fir d'Zukunft hu mer do e bësse Plaz. Bis dohin awer sinn d'Services industriels elo am Gebai vun der fréierer Bauentreprise Schuh ze fannen, déi direkt vis-à-vis läit. Wäit huet also net musse geplënnert ginn. Trotzdeem goufen déi provisoresch Büroe renovéiert an adaptéiert an et huet musse geplënnert ginn, wärend de Service weidergelaf ass, wat en zimmleche Seelakt war. Duerfir awer huet hei och jidderee matgehollef.
Do muss ech schonn deene ganze Kollege Merci soen. Also ech mengen, dat geet einwandfrei. Mir plënneren hei ouni extern Leit. Mir hunn natierlech och d'Equipementer, souwuel de Service technique hëlleft bei der Kichen oder beim Raumen an dann eben de Service industriel mat eisen interne Leit. Et ass wierklech flott zesummeschaffen an dowéinst bréngen mer et och fäerdeg innerhalb vun zwou Wochen dat Ganzt iwwert d'Bühn ze kréien. Laang dierften si awer net op där neier provisorescher Adress bleiwen a Mee 2025 scho sollen d'Grosoeuvre un deem neie Gebai fäerdeg sinn, soudass domat gerechent gëtt, dass d'Ekipp am Summer dat nächst Joer, kann an déi fuschnei Raimlechkeeten anzéien.
Déi éischt portugisesch Awanderer sinn an de siechzeger Joren op Lëtzebuerg komm. Haut mécht déi portugisesch Communautéit 16 Prozent vun der Populatioun aus, zu Dikrech souguer iwwer 22 Prozent. E puer vun hinne stelle mir iech elo haut. fir. Zu Dikrech ginn et eng 1700 Awunner mat portugiseschem Pass. Vill dovun wunne scho ganz laang zu Dikrech a fillen sech gutt opgeholl. Wéi dës Madamm, déi schonn 1985 an d'Stad gezunn ass an och hei en Haus kaaft huet. Si versuergt doheem Kanner vu ville verschiddenen Nationalitéiten a verkeeft zanter e puer Joer um Ouschtermaart Gebeess, dat si zesumme mat de Kanner preparéiert.

L'intégration et se fait très bien et donc j'ai pas de soucis. Och de Paulo, de Patron vun der Fritür d'Or an der Groussgaass ass schonn 1987 op Dikrech komm, well säi Cousin zu Lëtzebuerg him sot, et wier e Bäcker Patissier zu Dikrech gesicht. Mam Diplom an der Täsch an zwee Joer Franséischcours war hien déi ideal Besetzung. Fir d'éischt huet de Paulo bei engem Bäcker ënnen an der Groussgass geschafft, duerno koum hien als Bäcker-Patissier bei déi gréisste Patisserie an der Stad. Gewunnt huet hien an der Friture d'Or, wou seng haiteg Fra Florinda scho geschafft huet. Esou huet d'Geschicht hire Laf geholl. Je suis resté ici pendant 13 ans habiter avec les anciens propriétaires parce que je donnais un coup de main, ils avaient besoin de l'aide et alors comme je connaissais déjà bien parce que mon père il avait la même chose à la maison au Portugal,

Dat lackelt vill Portugisen un, wéi dëse 46 Joer alen Elektriker, deen extra aus der Fiels kënnt. Awer och vill Lëtzebuerger. De Paulo an d'Florinda fille sech mat hiren zwee Bouwen zu Dikrech gutt opgeholl a kënne sech e Liewen a Portugal guer net méi virstellen.

Der Olivia Bandeiras hiren Ufank zu Dikrech war net esou liicht wéi beim Paulo. Si, haut bestuet an dräi Kanner, ass mat 17 Joer op Dikrech komm, well hire Papp, dee schonn zu Dikrech war, wollt hunn, datt seng Famill nokéim. Doriwwer war si um Ufank alles anescht ewéi begeeschtert.
An dann sinn ech kommen. War ganz traureg, vill traureg. Ech huet vill gekrasch. Ech huet émmer gekuckt, wéini kréie mir Sonn. War émmer esou, émmer reent, émmer kalt. Ech war esou traureg. Awer herno, ech huet verstanen, ech muss hei bleiwen. Ech huet direkt zu Dikrech kommen schaffen, op au Hôpital. Fréier war Spidol an elo ass e Maison de Retraite, Maison de Soins. jo. D'Aarbecht am Spidol huet der Olivia gutt gefall, och wéi si spéider a privaten Haushalter geschafft huet. An dach hat si et net einfach an deem klengen Duerf, wou deemools nach net sou vill Nationalitéite vertruede waren. Awer mat jonke Leit vu mengem Alter, dat war schwéier, dat war net einfach. Villäicht. Vun der Sprooch, net? Oder villäicht ech hat och Angst bei der Leit ze goen, net? Ech war net à l'aise. Spéitstens awer mat hire Kanner sollt alles anescht ginn. D'Olivia huet déi dräi Bouwen an eng ganz Partie Veräiner geschéckt an och selwer an de Comitéen eng aktiv Roll iwwerholl. Haut ass d'Olivia Bandeiras och Member vun der Commission du Vivre Ensemble Interculturel. Judith, Et je trouve que je dois être pour être intégré je dois savoir ce qui se passe au niveau de de ma ville et c'était toujours comme ça. Ob an de Musikveräiner, dem Jugendhaus oder am Lycée, d'Olivia wollt sech iwwerall engagéieren, wou och hir Bouwe waren, fir ze verstoen, wéi alles zu Lëtzebuerg funktionéiert. An zu gudder Lescht koum dëst Engagement och hire Jongen ze gutt. Mee ech muss soen, datt a ville Momenter an eisem Liewen meng Mamm eis ëmmer iergendwéi geléiert huet, oppen ze sinn, och fir aner Kulturen. An dat muss ech soen, bis haut huet dat eis, eis Bridder, mech a meng zwee Bridder, huet dat eis awer immens geprägt an där Musekschoul. Mee si huet eis och immens an eisen, am Veräinsliewen ënnerstëtzt, wa mir an Chorale waren oder am Sport oder am Jugendhaus. Mee si huet awer ëmmer iergendwéi participéiert, war am Comité oder huet op Fester matgehollef. An si huet hei ëmmer eng aktiv Roll gespillt, och an deem Veräinsliewen, wou mir als Kanner dra waren. D'Olivia fënnt, dass genee dat den Ënnerscheed mécht. Nëmme wie matmécht, do wou eng leeft, versteet wéi dës Gesellschaft funktionéiert an integréiert sech ganz selbstverständlech. D'Olivia fillt sech zu 100 Prozent zu Dikrech doheem, souguer wann et net esou waarm ass wéi a Portugal.

Non, je suis venu avec 17 ans, aujourd'hui j'ai 65, c'est ici ma vie, c'est ici, Portugal c'est mes vacances.
Et ass jo geplangt fir d'Foussgängerzon vun Dikrech nei ze gestalten, zesumme mat alle Leit. Jiddereen soll kënnen säi Paar Verkär bäileeën. De Participatiounsprozess dofir leeft op. Vollen Touren. Am Kontext vun Nei-Dikrich maache mir duerfir elo an der Rubrik Eng Minutt zréckgekuckt emol de Réckbléck op den Ufank vun der Foussgängerzon viru 46 Joer.
Virun 46 Joer, de 6 Mee 1978, gouf zu Dikrech déi éischt Foussgängerzon am Land ageweit. Gefeiert gouf dëst grousst Evenement e puer Deeg drop, den 10 Mee, zesumme mat alle wichtege Perséinlechkeeten. Souguer de Grand-Duc huet sech déi Geleeënheet net entgoe gelooss. Déi Dikricher Foussgängerzon lackelt zanterhier, besonnesch an der gudder Joreszäit, vill Leit an den Zentrum vun der Stad fir anzekafen, ze flanéieren oder gemittlech op enger Terrass ze sëtzen. Am Ufank huet sech d'Foussgängerzon vun Dikrech just vun der Groussgaass iwwer d'Liberatiounsplaz bis eriwwer bei de Bottermaart an iwwer d'Brabanterstrooss bis erop op d'Esplanade gezunn. Mat de Jore koumen ëmmer méi Stroossen dobäi. Déi leschten Erweiderung war 2023 Wéi mat dem Réaménagement vun der Place Bech d'Parkplaz ewech geholl an eng Plaz fir d'Leit ageriicht gouf. D'Foussgängerzon vun Dikrech huet hire Charme och no 46 Joer net verluer, awer d'Stadzentre vun der Zukunft wäerten aner Ufuerderunge stellen an déi ënnerierdesch Infrastrukturen zu Dikrech mussen egal wéi ersat ginn. Duerfir soll de Stadkär elo der Zäit ugepasst ginn.
Bei där Geleeënheet sief och nach emol drun erënnert, datt d'Online-Ëmfro fir Hashtag NeiDikrich nach just bis den 31 Mee op ass. Detailer dofir fannt Dir och op eiser Homepage. Bis Enn des Mounts Mee kënnt Dir Iech och nach op der E-Mail-Adress nei@dikirch.lu fir de Biergerworkshop hei an der Aalseerei aschreiwen, wou Dir Är Ideeën a Wënsch fir d'Zukunft vum Stadkär kënnt zum Ausdrock bréngen. Dat war et dann awer schonn nees fir Dikrech TV am Mee. Ech ginn Iech dann erëm Rendez-vous am Juni, kuerz virun Nationalfeierdag. Wat Dir bis dohinner net sollt verpassen, dat gesitt Der elo am Agenda. Ech wënschen Iech bis dohinner eng schéin Zäit. Bis geschwënn. Am Autosmusée huet vum 7 Mee un eng nei Ausstellung ugefaangen. La tendresse de l'absolu gouf an Zesummenaarbecht mat der Amicale Robert Opprand zesummegestallt a weist d'Liewenswierk vun engem vun de gréissten Autosdesigner vum lescht Joerhonnert, dem Fransous Robert Auprand. Enn Mee dann ass och nees de Rendez-vous fir d'Marche Internationale. Et kann een op engem oder zwee Deeg iwwer 12, 20 oder 40 Kilometer marschéieren. Aschreiwe kann ee sech op der Websäit marche.lu oder och vu freides mëttes un an der Ralseer Rei. Ufank Juni dann invitéiert de Syndicat d'Initiative nees op säi beléiftent Ieselsfest am Park bei der Gemeng. Vun 11 Auer moies un dréit sech do alles ëm den Iesel. E Fest bei deem Kleng a Grouss op hir Käschte kommen. Net verpasse sollt een awer och de Picknick interculturel, deen d'Commission du vivre ensemble interculturel an d'Kommissioun vun der Chancëgläichheet zesumme mat der Maison Homa organiséieren. Jidderee kann eppes z'iesse matbréngen, Giess gutt zesummen a Begleedung vu flotter Musek. Fir d'Unhänger vun der klassescher Musek gëtt et de 15 Juni och nach e flotte Concert an der Parkierch, wou d'Chorale Municipale Sängerbond zesumme mam Ensemble Vocal Eurocantica a mam Orchester Estro Armonico optrieden. In Memoriam soll un den honnertsten Doudesdag vum bedeitende franséische Komponist Gabriel Fauré erënneren.